Salam Hemmäňize Flutter-yň asyl sapaklaryna başlamazyndan öň onuň gurluşyna ýagny anatomiýasyna we strukturasyny Biri göz öňünden geçireliň diýdim. Geliň, şuňa bir gysgajyk wagt aýryp, nälik gurluşyny bardygyny göreliň. Muny ilki bilen böleklere böleliň we dargadalyň. Ýagny hemme zat Flutter-y nälik ýasalyşy edil Lego ýaly diýendik, dogrumy? Ýagny widjetiň üstüne widjet, widjetiň üstüne widjet şolar ýaly gidiberýär, edil Legoň üstüne Lego goýluşy ýaly. Geliň hamala birik application ýasaýas diýip göz öňümize getireliň. Birinji etjek zadymyz scaffold diýen zady gurmak bolar. Ol diňeje bir boş screen, ýagny ekran berýär. Onuňam aşagyndan app bar diýen bir widjeti berýäs, dogrymy? App bar, ýagny bu pre-built widjet bolup gitýär. Ýöne library-da taýyn bar. Biz ony alyp ulanmagymyz ýeterlik. Ýöne biz özümizem etmegimiz gaty aňsat düşýär. Onuň aşagyna scaffold-yň aşagyna konteýner diýen zady goýýas. Ol näme etýär? Boş bir guty diýip gözüňize getiriň. Onuň içinde diňe biziň ulanjak kontentlarymyz goýlar. Onuňam aşagyna indi böleklere bölüp başladyk, dogrymy? Ýaňky aýdyşymyz ýaly, widjetiň üstüne widjet. Indi kolumn goýduk. Kolumn näme? O, bir sütün. Sütüniň içine-de hatar goýduk. Indi, meselem, sütüni wertikal şeklinde goýduk, dogrymy? Ikä böldük. Sütüni ikä bölüp, wertikal şeklinde ýokardan aşakdan etdik. Indi kolumn ikä bölünende aşagyna birine hat goýduk, ýagny tekst goýduk, beýlekisine-de hatar goýduk. Hataryňam içine indi ikä bölüp näme edip bilýäs? Tekst goýup bilýäs we beýleki gapdalynada icon goýup bilýäs. Indi bu görşüňiz ýaly ýagny bir widget tree diýen zady emele getirdi. Widget tree näme? Terjime etsek widget Şu agajy diýik diýýär. Ýöne biz ony türkmençä öwrenimizde widget şahasy diýsek has gowurak bolarmyka diýýän. Indi isleýşiňiz ýaly tekst diýseňiz tekst goýup bilýäňiz, icon diýseňiz icon widget goýup bilýäňiz, row diýseňiz row widgetini goýup bilýäňiz, ýagny hatar widgetini. Hany düşündiňiz point aldyňyz näme etmelidigini. Iň soňunda hany şular ýalak bir struktura emele geldi dogrymy? Bu struktura eger üns berseňiz bir şaha ýalak ýagny her haýsy bir biriniň içinde höwürtgelän ýaly bolup durandyr. Hany munuň koduna seredeliň. Koduna üns berseňiz meselem scaffoldy ýaý açylýar serediň üns berseňiz birinji ýaý açylýar şonuň içinde hemme zat girendir iň soňky ýaýa çenli meselem. Indi onuň scaffolding içinde soň app bar bilen body bar. Yani bodyda konteyner bar, dogrumy? App bary hem ýaýy açylyp ýapylypdyr, gutardy şu taýda. Konteýneriň ýaýy açylýar, onuň içine indi aşakdan şo taýda ýaýy ýapylýar we onuň içine dolduryp ýaňky ýaly kormyny goýupdyr. Kalmyň hem ýaýy açylyp ýene-de ikä böler ýaly row goýulýar, ýagny hatar, soňam bir tekst goýulýar, dogrymy, ine, tekst, icon, soň row-yň hem içinde ýene-de bir açylyp tekst bilen icon goýulýar. Ýagny şul hemme zat nämäni aňlatýar, birek widgetrini görkezýär. Biz aslynda şuny visualize edip bilsek kod ýazmazdan öň, bize gaty aňsat düşer zatlar, has aňsatlaşýar işimiz. Ýaňky eden zatlarymyzyň hemmesi eger üns beren bolsaňyz bir UI boldy. UI diýmek näme? User interface, ýagny ulanyjynyň bize görünýän zady. Ýagny o taýda diňeje ýaňky ýaly layoutlar bardy, displeýler görünýärdi. Layout hem bilýäňiz nädip nämäniň nirde ýerleşişi. Indi şu kolumnda ýaňy tekst goýduk dogrymy? Ikä bölüp teksti goýduk. Şu teksti aýryp Text widgeti aýryp biz näme goýup bilýäs? Network image widgetini goýup bilýäs. Ol näme etýär bize? Internetden suratlary upload etmäge rugsat berýär. Ýagny birje URL goýýas, meselem link dogrumy? Bir link alyp suratlaryň linkini şo taýa ýapyşdyrsak, ýagny suratlar, şu suratlar şo taýda görünýär. Men şuny neme diýip pikirlenmegi has gowy görýän. Ýaňky ýaly ýene-de aýlap-aýlap Lego götüräs, dogrumy? Ýöne asyl biziň bilýän Legomyzy göz öňünde tutmasak has gowy bolar, sebäbi onda bilýäňiz diňeje ýa piramida ýasaldy ýa blok ýalyk Legolar bolany üçin ýa-da bolmasa robot kiçijik. Geliň muny teknik Logolaryň üsti bilen göz öňüne getirjek bolalyň. Bu bul diňe bir dizaýn etmek bilen, ýagny çäklenmän, ol oňa hereket hem berýär, ýagny functionality diýen zady berýär. Meselem, häzir şu taýdaky görýän Lego-da maşynda meselem krana üns berseňiz, remote control bar, ýagny pulty bar. Şo pult bilen aşaga, ýokary, saga, çepe şoňa ýaly gyt gymyldadyp bolýar. Ýagny Tigirler, gapylar ýa-da aýnalar ýa-da bamperler şolar zatlar goýmak bilen çäklenmän, oňa ýene motor goýulýar, batereý goýulýar, şeýdip oňa funksionality berýäs. Ýagny edil Flutter-da şolar ýaly diňeje widgetler ýagny bir ýaňky ýaly bizlere UI bilen çäklenmän, UI, user interface, bilen diňe görüner ýaly zatlar bilen çäklenmän, olara hereket hem berdirer ýaly zatlar edip bilýäs. Eger indi taýyn bolsaňyz, geliň indi şu Flutter-y Setap edip, download edip, toollarymyzy ýygnap, Flutter-da özümiziň ýörite bize mahsus bolan application-ymyzy ýasalyň geljekki sapaklarda. Görşänçä!